Gudde Moien, mäin Numm ass Kati Clement an ech liesen Iech elo e puer Extraiten aus mengem Buch De Fair duerch. Dëst Buch ass erauskomm bei Editions Schortgen an d'Illustratiounen, déi si vu mengem Jong, dem Benjamin Frank. Et geet ëm dat klengt Mod. Dat ass am fënnefte Schouljoer an at huet ee Kolleg, dat ass ee ganz ongewéinleche Kolleg, dat ass de Ferdoesch, de Jempi Schock ass säi richtegen Numm. D'Buch ass fir Kanner vun 10 Joer un, giff ech soen, awer ech recommandéieren, dass d'Kanner dëst zesumme mat hiren Eltere kucken, fir och iwwer verschidden Theme kënnen zesummen ze schwätzen. Héichsprong. Et ass d'Mod wat erzielt. De Freideg hu mir nees Turnen. De Moment steet d'Liichtathletik um Programm. Am Kugelstoussen hunn ech voll ofgeluusst déi virlescht Kéier. Ech koum mir dauernd ze blöd vir an hu gemengt jidderee géif mech uglotzen. Mee sou war et net. Et huet kee gekuckt. Just d'Turnjoffer fir d'Bewäertung. Wat mech traureg mécht ass, dass kee mech ufeiert. Wann d'Sydney drun ass, da ruffen se all, Allez Sydney, gëff alles! Beim Melvin och. Do klappen se an d'Hänn a sprangen op der Plaz hin an hier wéi d'Afen am Zirkus. Bei deene meeschte si wéinstens een oder zwee aner Schüler do, déi eppes bierelen. Mee op mech kuckt mol keen. Ech soll séier maachen. Séier maachen, wat ze maachen ass, fir dass nees ee vun deene Coolen un der Rei ass. Et ass hinne ganz egal, ob ech do sinn oder net. Wann se kéinte wielen, mengen ech, hätte se léiwer, ech wier fort. Dat ass vläicht, well ech am Ufank net bei hinnen an der Klass war. Ech komm jo réischt d'lescht Joer, wéi mir geplënnert sinn. Wéinstens maache se mech net fäerdeg wéi den Tommy, mee ignoréiert ze ginn ass och net schéin. Ech stelle mech alt heiansdo bei eng Grupp vu Meedecher, déi och méi roueg sinn, mee da sti mir do ze stoen. Dat Schlëmmst ass dann, wann dat engt deem aneren eppes an d'Ouer pëspert an ech stinn direkt niewendrun. Ech mengen net, dass si schlecht iwwer mech schwätzen, Mee si soen elauter Saachen, déi mech schonn direkt näischt uginn. Ech druddelen da mäi Fäerduerg a menger Täsch, da fillen ech mech manner eleng. Doheem hunn ech gär meng Rou, mee an der Schoul géif ech mir eng Frëndin wënschen, sou wéi d'Tessy deemools meng Frëndin war. Heiansdo schreift hatt mir nach eng Kaart fir de Gebuertsdag oder fir Chrëschtdag, an ech hoffen, hatt vergësst mech net. Ech géif mech freeën, eng Kaart vun him an der Boîte viru menger Kummer ze fannen. Muer maache mir Wäitsprong. Ausser wann et reent. Dat wëllt d'Joffer eise Mammen net undinn, seet se. Am Wäitsprong sinn ech bestëmmt eng Päif. mee leschte Kéier war ech gutt. Léift Tagebuch, Am Turnen ass den Dënsten eppes komesches geschitt. Mir haten Héichsprong, du weess jo wéi dat geet. Do ass eng véiereckeg Staang déi op zwou Säiten op sou engem Stéck vun engem Potto opläit. Hannendrun ass eng déck donkelblo Matrass. Et muss een sou komesch hopsen, Sou hallef, an dann an engem Hallefkrees lafen bis bei d'Staang. Do muss een dréinen an zack, offiederen, hannerzeg iwwer d'Staang a mat de Schëlleren op der Matrass landen. D'Staang duerf net eroffalen. Ech hat dat nach ni gemeet, mee et huet geféierlech ausgesinn. Et mengt een, et kéint ee sech esou verrenken, datt d'Wirbelsail aus der Plaz géif geroden An hee vläicht fir ëmmer geläämt wier oder am Rollstull. Oder et verletzt ee sech, wann ee falsch opkënnt an deet sech wéi un der Kant vun der véireckeger Staang. Dat hunn ech am meeschte gefaart. D'Joffer huet eis sechs Mol gewise wéi et geet an de Melvin konnt dat schonn. Gëtt et eppes, wat deen net scho kann? Hien ass gesprongen, wéi wann hie säi ganzt Liewen trainéiert hätt An all déi aner ware ganz aus dem Haischen an hu gehurelt wéi déi Wëll. Déi Wëll lafen am Bësch, seet d'Boma Justine ëmmer. Vun de Meedecher ass keen driwwer komm, awer trotzdeem gouf vill Zirkus gemeet an opgefeiert. Do war et u mir. Ech war mir sécher, dass ech mech géif verletzen an déi Staang huet mir Angscht gemaach, wéinst der Kand. Ech wollt am léifste guer net sprangen an duecht, ech kéint esou maache wéi wann an am letzte Moment virtäuschen, ech hätt mir de Fouss verstaucht. A menger Täsch war de Fäerduerg. Hien huet sech schonn nees ganz papeg a gliddeg ugefillt. Meng Hänn sinn ëmmer esou schweesseg. Dat ass eekleg. Dat ass vun Angscht. Op eemol hunn ech eppes Komesches gefillt. Hie war net méi fluffeg, mee ganz haart. Ech hu mech erféiert, ech duecht, ech hätt hien zerquetscht an elo wier en dout. Dee Moment war mir alles anescht egal. Séier hunn ech mech ëmgedréint a sinn an d'Knéie gaangen, wéi wann ech meng Schong misst nei strécken. Ech hat hien an der Hand a war besuergt. Riadoasch, wat ass mat dir? Hie gouf direkt nees méi mëll an huet mech grouss ugekuckt. Wierklech, ech léien net. Léift Tagebuch, du wäers et net gleewen, awer hien huet eppes Léiwes gesot. Sprang, Maud, sprang! Du kanns dat! Ech war duercherneen an hunn hien nees an d'Täsch gestach, hunn de Kapp gerëselt, mee seng Wierder Waren dobannen. Ech kann dat. Sou sot hien. Ech kann dat. Hie litt net. Et war u mir. Keen huet gekuckt, wéi ëmmer, just d'Joffer. Mee och si war mat de Gedanken néierens anescht. Villäicht bei hirem Teppechmänni, wie weess. Ech hunn Ulaf geholl. Ech hat elo uechtzéng Mol nogekuckt. Ech si gehopst. Sou däämlech wéi déi aner, sou wéi ee Päerd, oder éischter ee Pony. An hopp sinn ech gelaf, mat grousse Schrëtt, eent, zwee, dräi, véier, ëmdréinen, offiederen, sprangen, opkommen. Net op der Staang. Ech war paff. D'Joffer och. D'Staang houng nach do, se huet net gewibbelt. Ech war driwwer. Merci Ferduerg, mäi Gudden. Lo zielt dann de Ferduerg e bëssen, de Jempi Schock, dass der hien och besse besser kenneléiert. De Schocki, Salut, mäi Numm ass Schock, Jempi Schock. Wann ech gleeft. So lo net Schocki zu mir, dat kann ech net verdroen. An der Primärschoul war ech ëmmer just de Schocki an herno an der Monsterschoul och. Well de Maxime, dee bei mir an der Klass war, herno jidderengem dat erzielt huet. Ech fannen awer dat ass keen Numm fir ee Monster. Schocki, dat ass dach een Numm fir een Dabo, fënns de net? Oh, mir ass et egal, dann nenn mech ebe Schocki, mee da wonner dech herno net, wann ech beleidegt sinn. Schocki ass lecker, dat ass kloer, mee et mécht de Mond ganz vreckt. Op jiddwer Fall, wann een Schocki sou kacht wéi ech. Mäi Schocki ass nämlech ee richtege Schocki mat dräi Läffele Pudder a gliddeg waarmer Mëllech. Sou gliddeg, dass ech mir all Kéier d'Spëtzt vu menger Zong verbrennen. D'Mod ka Schocki net méi leiden. D'Mod ka villes net méi leiden. Dat huet villäicht mam Alter ze dinn. Hatt ass 12 Joer al. Ee schwieregen Alter, anscheinend. Mir mécht dat näischt, ech bleiwe bei him, grad elo. D'Maud ass dat Meedchen, fir dat ech elo zoustänneg sinn. Schonn 12 Joer, dat ass ee laangen Dag. Vu senger Gebuert u sinn ech u senger Säit. Se soen, d'Pubertéit wier déi Zäit, wou d'Eltere schwiereg ginn. Ech weess jo net, mir Angschtmonster ginn do ganz anescht drun erun. Dem Maud seng Eltere waren eiser Meenung no schonn ëmmer schwiereg. Vläicht eenzel net sou schrof, awer am Duebelpak eng Katastroph. Si war esouguer scho schwiereg, éier d'Sophie, dem Maud seng grouss Schwëster, an d'Lëmmelkettjore koum ass. An dat ass jo awer schonn eng Zäitchen hier. D'Sophie ass der elo scho 16. Mir waren do net am Coup. Déi ganz Famill ass net schlecht, verstéi mech net falsch. Si géife sou gär richteg Famill spillen, mee eigentlech kréie se dat net gebak. Sonndes ass hire Familljendag, mee och do ass vu Kreativitéit keng Spuer. Sonndes kommen dem Maud seng Elteren, d'Marischen an de Claude, ëmmer just op eng eenzeg Iddi. Si si bësse, wéi soll ech dat soen, se si jo eigentlech ganz léif, mee si sinn och bëssen eefälteg. All Sonndeg Mëtteg gi si gär spadséieren, an de Bësch trëppelen, kucke wat et Neies gëtt. Hä? Wat sollt dann do Neies ginn? D'Blieder verfierwe sech, huet d'Maud am Ufank, wéi mir eis kennegeléiert hunn, nach versicht dat gutt ze halen. Heiansdo ass vill Päerdsbier do, dat plécke mir a kachen owes Gebeess. Wann et gereent huet, si ganz vill plakeg Schleeken um Wee. Et gi bronger an 't ginn der déi si knätsch-orange. Wann ee Chance huet, gesäit een der och mat Haisecher um Bockel, wéi wann se mat Roulotten op de Camping géife fueren. Am Schleekentempo, sou wéi wa Stau wier, seet d'Maud. Hatt fënnt Schleeken och nach gutt an hatt dekoréiert gär Gebeesglieser. Schmomella gëtt et keen, net gesond, mécht Pautschen. Wëlls de ausgesi wéi ee Streisel? freet d'Marechen ëmmer nees de Baptiste. Dee gesäit am Moment aus wéi ee Streisel, mee deen ësst ze vill Camembert, dat wäert deem och nach vergoen. Obwuel d'Mareche wierklech eng Nervesee ass, Maud meckert net mat senger Mamm, net haart op alle Fall. Hatt ass wierklech vill ze léif fir dës Welt, sou sinn ech net. Ech kann et einfach net leiden, dee ganze Sonndeg duerch dee Bësch ze trëllen. Déi huelen dann nach d'Bananne mat a Clementinnen, a wann Hierscht ass, da si se all komplett aus dem Haischen. Telititi, wann s de mech frees. Déi maachen dann ee Picknick. D'Bananne si meeschtens scho mätscheg a vun de Clementinne kritt ee ganz pëscheg Patten. A wat huele se net nach alles mat? Joghurt mat Zocker, mat deenen dënnen Zockerpäckelcher, déi een iwwerall derbäi kritt. D'Mareche sammelt déi ëmmer heemlech an hirer Gucci-Posch, wa se mat hire Frëndinne Kaffi drénke geet, extra fir sonndes fir mat an de Bësch. Krass! D'Maud sammelt och, wann hatt mat der Mamma akafe fiert, an zwar Kamellen. Zu Guss! An engem grousse Buttik, wou se eemol an der Woch fueren, kritt d'Maud all Kéier zwou Kamellen. Hatt ësst bal ni eng. Doheem am Kleederschaf, ganz hanne bei de laange Wanterkalzongen, huet d'Maud ee grousst Glas stoen. Den Deckel aus Glas huet ee Bord aus duerchsichtegem Plastik, dee scho ganz staark no de Kamelle richt. Am Glas si bestëmmt schonn iwwer 40 Kamellen. Sou dacks war d'Maud scho mam Marischen akafen. D'Sophie bleift meeschtens doheem a mécht eng grass Matinée, dat heescht op Lëtzebuergesch, hatt hieft net den Uesch. D'Marischen huet ëmmer vill Kommissiounen, mee dat ass jo kee Wonner bei deem Appetit, deen si ëmmer alleguerten hunn. Haart gekachten Eeër gi mat an de Spadséierkuerf, Schmiere mat Ham, Kéisstéckelcher an enger extra klenger gieler Plastiks Schossel, déi d'Marechen just fir Kéis kaaft huet bei senger Cousine op sou enger Plastiks Dëppechersparty. Mënsche maache komesch Saachen, ganz droleg sinn se. Ech sinn net sou een Intebinni an d'Mod ass och guer net topeg. Mee dat gesitt dir nach. Dir wäert d'Mod a mech nach vill besser kenneléieren an och dem Mod seng ganz Famill. Am Moment si mir eis jo nach ganz friem. Zur Famill Wichtelbutz gehéiert also, wéis de lo scho weess, och nach d'Sophie an lo neierdings och de Baptist. Dat ass dem Sophie säi Knëff an ee Grond méi, firwat d'Maud kee Schocki méi ka leiden. Déi zwee zesumme sinn einfach net auszehidden. Nom Spadséiere gëtt et ëmmer ee waarme Schocki, wéi wann se de Bauch nach net voll genuch hätten. Vun hirem ganze Gepiknicks. Wéi d'Maud kleng war, hat hatt de Schokola scho gär. Dee gouf dann extra an enger Kasseroll gemeet an d'Mamm huet e richteg opgeréiert mam Schnéibiesem, bis e ganz schaumeg war, wéi an der Schivakanz. Déi ganz Famill Wichtelbutz souz da beim Fernseh an huet ee waarme Schocki genoss. D'Marechen hat souguer extra sonndes owes Schokitase kaf. Si hunn dann de Sandmännche kekuckt an am Kamäin war d'Feier un. Nom Sandmännche sinn se nach all zesumme sëtze bliwwen. Souguer de Papp war derbäi. Heiansdo ass hien opgestanen an huet am Feier gekoschtert, obwuel alles gutt gebrannt huet. Hien huet ëmmer e bësse Jeejo mussen am Hënneschten. Déi spannen, déi Wichtelbutzen. Eemol an der Woch wëllen si eng fein Famill sinn. Wéi wann dat géif duergoen. Geschwat huet da keen. Ganz roueg sutzen se do beim Feier an hunn dem Knisteren nogelauschtert. Widdereneen zu véier op der klenger gieler Couche. Fir d'Maud war dat soss ëmmer schéin an ech hu mäi Bak gehal. Et ass jo net esou, wéi wann ech extra dofir do wier, fir him d'Liewen zur Häll ze man. Eigentlech sinn ech jo frou, wann et him gutt geet. Mee elo ass alles anescht. Nom Spadséiere verfuusst de Papp sech direkt. D'Mamm mécht nach Schocki aus rengstem Flichtgefill. An zwar an der Mikrowell. Da muss jiddereen eng Minutt an 20 Sekonne waarden, An si kréien hire Schoki dann een no deem aneren an net méi all zesummen. D'Sophie an de Baptiste hunn hire Schoki da schonn eragekippt, ier dem Maud säi fäerdeg ass. Heiansdo explodéiert eppes an der Mikrowell an da gëtt et guer kee Schoki méi fir d'Maud, well dann ass d'Marechen hysteresch. Amplaz datt et roueg ass wéi fréier, sëtzt elo de Baptiste do a fummelt um Sophie ronderëm. Dat ass eekleg. Da kickelen déi wéi d'Idioten a soen ëmmer sou blöd, Wat ass? Wat glotz du? Sich dir selwer ee Frënd, du Stalker, du Spanner! Sou soen si zum Maud. Hatt versicht extra net op si ze kucken, mee et ass awer därmoosse langweileg, fir sou virun der Mikrowell ze stoen an ze waarden op eppes, wat ee mol guer net wëll. D'Mamm seet näischt, si ass mat hire Gedanken néierens anescht. Fir d'éischt wollt d'Mamm mol guer keng Mikrowell, Ech wëll keen Tschernobyl a menger Kichen! huet si eng opgefouert. Awer wéi d'Susi, hir beschte Frëndin, bis eng hat, do huet si direkt missen och eng hunn. Lo gëtt alles domat gemaach, ganz praktesch, ausser et gëtt eng Explosioun, dann ass et eng Merde. D'Mod ass vun deem ganzen Zauber vill genervt. Am léifste géif hatt sech de ganzen Dag a senger Schlofkummer aspären a kee gesinn. D'Sophie péngegt hatt dach wou et nëmme kann. Lo mat deem Baptist zesumme kënnt dat sech extra wichteg vir. An do ass nach keen Enn a Siicht, well déi zwee, déi sinn total verléift. Bäh, fir ze katzen. D'Mamm huet massiv eng Schrauflabber an de Papp ass ze feig fir mat der Fauscht op den Dësch ze schloen. Hie verschanzt sech léiwer am Keller a fléckt un ale Motorrieder, déi souwisou bestëmmt ni méi wäerte fueren. Dat sinn déi rengste Schrottkëschten, awer wierklech. Mee ëmmer nach méi wichteg wéi hatt. wéi et schéngt. De Papp hätt besser, e géif beim Marrechen mol d'Schrauwe bäizéien, fannen ech, oder e verstännegt Wuert mat där Fra schwätzen. Mam Papp ass d'Maud eigentlech am frousten, mä dee gesäit hatt bal ni. Dat ass kee Papp, dat ass ee Maulef! Sou ass dat fir d'Maud. Hatt fillt sech léiwer ganz eleng a bleift a senger Rou. Mee si loossen hatt net. An ech kann dat och net respektéieren, well dat ass mäin Job. Sou, ech hoffen dat huet iech gefall. An wann der wëllt, dëst Buch gëtt et nach iwwerall ze kafen, kënnt iech et gäre siche goen. A vläicht gesi mer eis och iergendwann enke op enger Liesung an ärer Schoul.